It's okay, chinyarara, kumurora, it's okay, Let, let me take off. Right, and then muri kunzwa zviri kubvunzwa natete. You love him, and it, yet you are quitting. Ndofunga nyaya idzo takambotaura nezvadzo, maimsindo. Ndikati chinhu chinonzi rudo Chinhu chinonzi rudo hachigone kusanganiswa nemamwe mashoko awakutsanangura izvizvi andaremerwa inini zvinhu zvachoka aiwa iwewe inzwa makoti takupa mukana wokutaura tokumbira eh, chibati eh, tokumbira eh. urelaxe gara wakarelaxoadai now
chinhu chinonzi rudo handiti ka chinhu chitori separate from what youare going through don't mix love nezvauri kusangana nazvo nekuti pana paunogona kutaura nekuda kwokuti waiswa mukona but chinonzi rudo hachigone kutiza pamwoyo wako saka mazwi ako ngaave akangwara pakugona kuseparata your challenges and the love that you have hazvirambike izvi murume unomuda and usataure usa mazwi aya kuti unzwi rwetsitsi kana kuti vanhu vagozoti bata wakadaro kuti vanhu vagozoti a ah, tatambudza muroora wedu e mm. aa ah, ah. usasanganise nyaya iwe nemurume wako munodanana full stop tiri kudhila nemachallenges atinawo hatisi kudhila nekusadanana kwenyu nekuti munodanana eh. eh. pane panga ari kupinda munyaya mm. but i think pane nyaya yedu its between mm. wilson and the family ehe mm -hmm. zvokutoti shes not even supposed to be mm. part of this of course were to call her mm. because of nyaya dzimwe dzadziri kutaurikana mm. anditi thank you so eh. much and i wanted to say this uh, inini pandakanyanyotsika ndine advantage kwamuri kupinda ava ndepekuti imi munonamata handina cv reava manamatira vasi renyu riri kushaura kunyanya nekuti muri vanhu vanobata zvinhu zvamwari handitika therefore ndiri kuti toti ava vakutadzirai zvabuda pachena toti zvaane evidence kuti vakutadzirai what is the reaction yamungadai maita sevanhu vanotya nekubata zvinhu zvamwari jesu unoti ko mukada avo vanokudai hamuna here kufanana navo nekuti ivo vanoda vanhu vadama asi imi chidai vasingakudei kureva kuti mukana iwoyo wekuti mune mhosva dzamakanyora pasi kuti ichi tete vakadai amai vakazodai mbuya vakazodai mm. ndo mukana wekuti muexercise zvinhu zvekuti ivo mangwana pada vakuda kupinda muguva vanochema misodzi kuti takatadzira muroora nehanzvadzi yedu asi ivo vakaramba vachitipa rudo zvigoramba mhm. zvichidzosa ishe watinoparidza pedyo nechiso chavo ndikuramba ndichidzoka kune nhau yaamai hongu munogona kunge mune mhosva dzinobatika pamwe makabata amai red handed but ndiri kuti nini tabata amai red handed ndo chikonzero here chokuti amai varare vachidya nhoko dzezvironda mhm. nekuti tavabata vari panze kwete ndozvandiri kukumbirawo sehama kuti kwete ndodzoka kuna ana tete imimi ana tete toti matadza kuirira nemuroora wenyu handiti ka pane zvamunenge magona kudoma kuti ah, muroora azodai muroora awedzera muroora anyepa asika e, choisi yaitwa nemurume uyu pakuda kuti agare nemudzimai ne, ne wake ngaive iri iyo yakakukosherai kupinda zvimwe zvese zvinozobuda wai ndiri kudaro pane zvataurwa nemuroora ne pakurwara kwana akati hakuna akatsika imi mukati aiwa zvikonzero zvenyu akati inga ndakafona ndikadi ndikadi ndikadi pakuongorora already paroratidza kuti communication yange yakafa because papatori nenyaya yakaridza dzichiitika mm-hmm. which is imi mune mhosvawo pakuti maifanira kuresponda regardless yekuti hamusi kurira nei nemuroora vachifana nguya kuchipatara monoita zvaamai ipapo saka ndiri kuti mhosva dzeduka tinogona kudziwaridza pana padzikasapera but handiko kwatoda kuti tidzokere ikoko ndofunga tete vakuru muri kundinzwa shungu dzangu dziri pakuti murume uyu nesvitsa yake ave norugare ava norugare kudaro imiwo se hanzvadzi yenyu murege kurasikirwa noukama murambe muri hanzvadzi nehanzvadzi amai varambe vari amai kumusha semuko ndiye mukomana ega akava ndizvi pane vamwe vakomana ndiye ega ri mukomana murenyu pane vamwe re vakomana
iyoyoetetikumburawo kutaura eh.

ndambotaura paya paya tikati ndofunga pane patauro pakaita se munhu nemunhu ane muonero wake mm. zvandinoziva ndiri ini hazvizvo zvamunoziva ndiri mm. hazvizvo zvaanoziva ani mm. handitika inini ndikataurirwa zvimwe zvi ndofanira kutsvaga kunzwisisa kuti ndakaresva handiti tikatora glazi rakazara mvura so tikatora rimwe rine madhaka tikabira bichana rine madhaka mune rakachena iri unoziva kuti rinosvibisa mvura saka zvichida zvichida ane zvaakatadzawo ndapotera ndikati ndinogoni 100 percent handiti zvichida anazvo zvaakatadzira mai handiti zvaanofanira kuti anzwisise kuti chii kwete kugara watochema kuti ndakatoresvana kuti ndakataura kuvachengetekwa ndakati aiwa wakachengeta zvakanaka zvikaita sei handina but zvichida unazvo zvakati isusu tiri kudaira nhapamwe pane paakakanganisa ivo ndo vanopaziva nditi mai havapo nhasi isi tiri kutaura makwanzi handiti zvavakataura ivo pamwe pane paakavakanganisa panofanira kuti utsvage kuende papidiva ndakubatai ndofunga pamuri kutaura ipapo baba tita tiri tese pataenda kumushanditi amai vakataura zvavakakanganisirwa namai tu remember handiti ndikavabvunza kuti right mai vana venyu vakanganisa vakanganisa kudaro kuti nyaya ipere yopera sei ndopakazotaurwa kunzi chii mochisimuka munoona chi imi mese mototu nemudzimai wako mochienda kunoona hama dzaamai vochikuudzai kuti kana kuri kuripa muri kufanira kuripa sei ndizvo here babatii handiti ka ndofunga izvo amai vakatotauraakandifanisa kuti tikadaro ka tinenge tinobatsirikana muroora ari kuchema kuti ndakaresva nekuita seka zvinobva zvaita kuti nyaya yese ichitadza kumira zvakanaka itadza kutaurika zvakanaka handiti imwe nyaya ndoda kutaura ndeyekuti ndofunga right now nyaya isusu zvedu personally nyaya yatanga tafambira haisi yekugadzirisa marriage mm -hmm. yatsano nemuroora mhm. bcause mm -hmm. ava isichatobiliva kuita kuti they are okay mhm. vari right mm -hmm. saka idzi nyaya dzakutaurika muno mudze kuti inini handichakwanisi kugara nawilson nokuda mhm. kwethis and that uh, uh, uh. ndofunga inini ka kana dede taiziva kuti zvinosvika paipapo ka taitomira tisina kutombosvika ikoko mm -hmm. boss andifunga ndichiyaaakaeatina kuya kuzogadzirisa mm. marriage yavo boss chatoziva kuti ndiye kuti marriage yavo iri right and eh, what i believe ndezvekuti havafaniri kukanganiswa nekuti zvakuita sokunzi marriage yavo iri kukanganiswa nanatete kana vakakanganiswa maybe namai vavakagara navo paeight months dzavakagara navo ndo vanoziva handiti mm. saka isu hatigoni kudavira ndongatambotaura tine kwatinobvawo handiti mm. we value our parents okay. tatombotaura tikati vana sekuru vane zvavanga vari kutotaurawo mm. about our coming here handiti mm. saka vakazonzwa kuti takazosvika pakudiscussa izvozvo like ipapapa pari kusvika pakutaura nyaya yekuti vakukonana maybe nokubuda kwamai inini zvangu inyaya yekuti handizivi kuti mai vanobuda here saka ikaita sokuti vakukonana nokubuda kwamaika zvoita sokuti weare admitting kuti mai ava vanoita sei vanobuda mm. Mm. isu we know nothing about that and ivo ndo vanoziva zvavakakona nama isu tiri kuti we are here to clear our names kuti tinokonana nani nemuroora tichiputsa marriage yavo we are here to clear mazita evamwe vana mai ndo zvatafambire kuti zvemarriage yavo ndizvo ndo zvavataura iye ndo zvavataura handitiati shes here on behalf of the other sisters nana amai eh, yes nana amai
ndofunga pandakanga ndichitaura nezvemasitas i was so particular ndofunga i mentioned two, two, two sisters mm. handiti mm. saka they are here on behalf of each sister now pakanzi pane chikwata chemasisters handiti yekusaidi kwana mai ndofunga tembo havana kuuya kumuchato and havana kuuya vamwe vacho takatovakoka kumameetings emuchato havana kuuya nditi mm. ndikataura kuti im one of them handiti saka ndiri kuti i think im included muchikwata chemasisters ako unless wataura ukatoti vari muno muharare pane vauri kutaura matwo sisters auri kutaura maybe You are talking about his sister Sandra and Agnes. Avamo muno muharara vagari muno. Because you and one you we just, want, we just want to be we just want to be open and it. Yes. Pakaitika issue yakadai yekurwara kwamai and it. Mm. Issue yekurwara kwamai ma sisters angu two andiri kutaura aya. Mm. Agnes na Sandra. Mm. Tati singa tistori na relationship zvachose. But for one common interest yekuti amai varwara. And it. Expected to devour. Ndakazvininipisa then I had to set my differences aside. Mm. And we mapped a way forward. yekuti toita sei tibetsere amai mm. handiti ka mm. tikaisa madifference paside my sister anonzi sendra wacho anonzi atadza kuuya she came kumba nikamakomotita asina kana confidence yekuti angave mumba nikamakomotita mm. akauya anga kusouth africa agnes taicommunicate tichibetserana toita sei toita sei we were just the three of us vana vaamai vangu so i don't know where are these emanating from vachiti vana amai vangu yeti pakurwara kwaamai vangu they were not there and they're even commenting on kurwara kwaamai vangu

to, to create problems mumba mavo sezvakuda kuitaaakataura
vari kunyepa like my elder sister ndiye anga achitanga kutaura achipresenta zvose zvari kupresenta malies saka she want to turn maliesezvirikukubvunza kuti pakambiya chimanyo ndofunga pamboti pakati mbotanyo mbiya chimanyo vakamborwara wakambosvika kuvaona

handitika saka waiexpecta formality yekuti vanandinaoangaababati allright i think tete avatapa mukana wataura imimi mataura mapedza here do you still have something to say mapedza nditi maititi avo pamukana right lastly before we conclude baba t your last words on this show
mashoko angu inini andinawo ndeyekuti mm. this issue iri panapa mm. haiinvolve vanhu vakawanda inoinvolva mai vangu nini ndopanyaya yesa inzwa kana wakudaroka the reason why these people vakaticonductor i think mai vako newe nemuroora muroora pane zvakataurika dzimwewo nyaya dzakaitika before handiti mazita akataurika before thats why ava vaita sei vauya as well handiti yeah. so panapo maybe weare looking at two issues mm. ishu yako namai vako mm. and then nezvinhu zvakataurwa nemuroora mm. kuti pandakauya mumhuri ndakazonzai ndikazonzai ndikazo kuzvibvunza here mm. maybe that's why these people are here eh. anditi ka eh. ehe that's why tese tanhingirikina kuzouya mutibate kuti no taitawo an issue taitawo a challenge mufamily medu e, imimiwo sekapo muroora akauya zvakazodai zvikazodai zvikazodai ah, infact makauya mese mm. zvakazodai zvikazodai zvikazodai anditi ka mm. e, right zvadaro right taurai nyaya yenyu tinzwa muchitaura tinyora tinyora tinyora tichinzwa kuti right vanhu vari involved kunenge kuri kunzi kuna nhingi hmm. kuna tete nhingi vakazodai e, kwakazodai kuna amai nhingi vakabva vazodai vakazodai anditi hmm. which means kumenshena kwamakaita vanhu vavo vanhu vari involved e, kana kuti tingati vari e, varimo munyaya yenyu e, mune zvinhu zvamuri fungira kuti ndozviri kukanganisa upenyu hwenyu hmm. because this is an issue yemuroora kutambirwa kwakaitwa mumhuri here kana kuti neissue yekuzogara kwamaita maproblems amakusangana mumarriage amazofunga kuti regai ticheuke kumashure tione kuti problem iyi yatasangana nayo yakambotangira papi panova pane zvinhu zvava kutitaurira nhasi eh, anditika eh. ehe so that's why we cannot say this is between you and your mother only eh, they are also involved panda ndiri kunotaura ndofunga regai ndiexplain pandiri kuti is between me and my mother handitika mm. ndiri kuenda pamudzi wenyaya mm. handitika mm. pekuti kana nhasi unoyu ini naamai vangu tikagadzirisana handitika mm. the whole thing will be alright ndosaka ndati its between me and my mother why ndiri kudaro mm. zvakaitika zvakatanga kuitika ava havana chavari kuziva vari kunobatira onapaeekumusha eh. amai vakataura zvigubu zvavo zvese zviri pamwoyo ukataurawo mm. zvako zvese zviri pamwoyo tichibva tazotinzwa orit eh, weare limited maybe netime eh. ndopatakazoti right mhai kuti nyaya ipere iyi mm. mwana wenyu ndimi makabereka mm. poitwa sei mm. ndo amai pavakazoti no ini ndine hama dzangu i cannot give a, a, a solution kana kuti kana uri mutongo kana kuri kuwhatever nditendirindeka pano mm. e, ndopavakazoti iwewe nemudzimai wako chiitai sei chisimukai mende munoona hama dzaamai mm. anditi ka mm. ehe saka inini nawo pane nyaya yangu is that going to happen are you going to make that effort here mm. yekumbonoona e, vana oright fam pamwe toti vana amai pamwe pane maissues at least ndofa pane murume ambotaurwa nateta kuti mm. sekuru unogona kuita shamwari yako mm. kuti pamwe chakwanza here kupotera kuna sekuru unotangira nyaya yako kuna sekuru kuti ikwanise kupinda munana mai to be open as things are right now mm. eh, ini ndine zvinhu zviri kundirwadza what my mom did to me chinonyanya kundirwadza zera racho at the age of 13 here at the age of 13 right,
ndo zvinhu zvinondirwadza izvozvo sometimes andichiti i have to talk now ishu iri kuitika iyi hapana mudzimai wandiinaye ndiri ini naamai vangu patangira ishu ndo ishu yasvika nhasi uno yazonobata vamwe but payatanga yatangaever kutaura kuti nditaure navo change chiri kuitika ndiri kuti even up to now handina bond naamai vangu i don't see my mother as a mother ndinonzwisisa chinonzi kuzvarwa ndinonzwisisa chii chinonzi kurerwa kwemwana ndinonzwisisa kuti chii chinofa kunge chiukama hwaamai nemwana hwofa kunge hwakaita sei but between me and my mother there is no existence of such a thing chinzwaiba hachipo saka zvoitwa sei saka uchaita sei toita sei kunge kana mai vangu vanditsanangurira kuti why did she do it and why is she doing

havana the real problem havana chavari kuziva vana ende vapinda vakamira kusada kwamai which is very normal handitika mm. kuti kana tika paitika issue zvakafanana kuti pakaitika issue of vanhu the group each other handitika tisada unoenda kusaidi kusaidi kwa handiti mm. saka ava vapinda zvavari kuita it's very normal ende eh, eh, zvavari kuita ndozvinzwisisa what they are doing but ndiri kuvaudza kuti on this issue ka mirai wait hamuna zvamuri kuziva handiti saka musamhanye kwamuri kumhanya kunokumbira regero tomhanya ri kunokumbira regero tisati tagadzirisa nyaya iripo totanga tagadzirisa nyaya iripo then tozonokumbira naregere i think that will be the best way forward right but still ka pane nyaya ndipapa pane nyaya ndipapa what if wagara naamai amai vakasaona maonero auri kuita bcause toda kuti tishande tigova ne way forward yekuti toti maonana naamai mm. amai voregedza kuona maonero awakuita mm. toti pada vavhika vhika mm. handiti mm. va havana kuda kuti vatsukunyuke pavane zvavari kuona ivo mm. what is the way forward because nyaya haisi yekungoti takunana mai takunana ko vakaramba because ndo panoda kuti ndishande nemi personal no vakaramba
regedzai munzwe amai vangu vakaramba eh. inini ndataura chokwadi handitika haisi problem kwandiri handitika because chokwadi ndiye ndachitaura handitika and the reason why i am here and why zviri kundirwadza handitika its because i need a mother handitika saka ndosaka zviri kundirwadza zvakanyanyisa its because ndinoda amai but pane zvandisingadi pana amai and handina kuti amai muroyi handisati ndasvika to the point yekuti amai muroyi hapana pandakamboshama nomurume wangu ndichiti amai muroyi thank you so much asi wanzwa zvandataura eh. ndoti yeah. wagara naamai mm. amai havana kuona maonero aka yeah. what is the way forward the way forward ndichataura navo ipapo patinenge taakunotaura naamai tichataura the way forward allright allright okay before you came here mm. Ukutaura kuti iwe amai ndichataura nawo. Why didn't you do that right from the word go? Kuenda kunotaura naamai. No, muri kuona zvanga zviri kunoitika apa. Mm. Kuti ndiende ndinotaura naamai, ndofunga mm. even patakatanga kutaura this issue ndichitaura maproblems andiri kufesa mm. handiti ka mm. e, hamuna pano makambonzwa ndichiti amai vangu pane zvavakandiita handiti chikonzero chii ndinoti kana tiri kunotaura kune zvimwe zvinhu zvatinogona kuviga handiti ka mm. because tinenge tine ukama hwatinoda kuchengetedza handiti ndosaka manzwa pandataura ndati amai vangu vazondirwadzisa pavari kuti ndavanongedza uroi inini vakataura vakati iwe nemukadzi wako makandipumha uroi izvo zvinozvapa zvatondirwadza kuti mm. right amai vangu kana vari kuti ndakavapumha uroi yeti zvinhu zvinobatika zvavakaita zviripo handitika ndisina kuzvitaura saka ndavapumha uroi in what sense

hatisi kuda kutomboziva kuti zvii zvawakaitirana namai nokuti hatisi kuzviziva handitika and sokutaura kwawaita kuti vanhu vakuda kuziva kuti ayo azvo zvatiri kuda kunzwa inini my question yazobvunzwa zvayo kuti pano patinenge tiri kupedza nguva mm. iwewo you know the solution kuti solution yako iyoyo inoita zvinhu zvikuitire ndeyekuti unoda kunoconfranda mai owoconfranda mai ah, ah, you call it uri kuda kunotaura namai handitika wonzwa kuti vakazviitire whatever zvavakaita saka andizivi kuti tiri kupedzera chii nguva kau takapedzere nguva nokuita sei kana waiziva iwewe kuti thats the only solution ndo zvinoita kuti iwewe mugadzikane nekuita
inini ndikushama inini inga ndakubvunza one in the first place ndofunga pane pazotaura kunzi aiwa ava vazopinda because pane maissues ekumenjeneka kuti paka pane hanzvadzi pakanga pane chii ndo mapindiro avaita mustori but inzwaika mapindiro amuri kuita mudhis issue ka to me hamusi kupinda as solution providers kana kuti as aiders handitika but kwandiri to me muri kupinda to distort the whole thing because tikada kunotarisa to be realistic this issue muri kuidiscussa kubeki muna nasekuru mune vamwe vana mai vamuri kuita navo this issue anditika mm. then you come to me anditika representing who because you have saying vana sekuru izvozvi vakatodaiswa we have been talking now saka ndoonokwanisakudaiswa
Alright, it's okay. nyaya yaisi yekuti tiri kuigara pasi Eh. inyaya iri kuonekwa nemunhu wese Nemunhu wese. Handi mazviona Mm. munhu aonawo ndiye anobatikana Mm. saka isu ndaifunga kuti asati auya kwamuri vana tete Mm. anga achiziva kudhora kuti mother vangu pane zvavakandiita kana kuti pane zvakaitika ade akangoenda kuna mai before nyaya isati yaita- yaparadzirwa zvayakaita izvi iko zvino iri open everywhere

handiti ka because ndikada kunotaura kuti the reason why ndisina kudaro is because of this this this ndinoona the issue ndakamaminjena kuti i been having my problems for five years handiti ka ndo some of macauses handiti but for those five years ari kupa attention to the issue ndiyani hapana but people are talking about the issues chiri pakati pangu newe haugoni kuchigura zvokuti unotiudza kuti hamupo pakundiudzotaka as long as wakazvarwa namai vako vasati vachinja indakazvarwa nevangu ndinokuudza iwe wozozviramba asi takuita sei takuudza kutaura vana tete vana tete vari kuti the moment issue painongova yaamai mm. haisisiri yaamai yava yemhuri handiti kana yava yemhuri taakuungana sezvataita izvi toona kuti tingaibate sei kuti idzorera bcause this issue ka amai ndomubereki mm. handiti mm. imi mukava nemhosva naamai handiti ichadena hanzvadzi dzenyu nokuti dzakaberekwa naamai ivavo mm. handiti mm. saka nhau haisi pakungoti zvona amai vane mhosva handiti mm. nhau haisi uye pane amai tikada kuiongorora izvozvo nhau yatowo pamurimi mm. kuti how can we deal with this issue ndosaka ndabvunza mubvunzo pamwe amuna kunenzwisa ndikati tererai ndikati toti magara naamai handiti mm. amai voti zvauri kutaura mwanangu handizvizive handiti ka mm. what is the solution to you uchaona kuti nhau iyi haisi pakuti mm. amai vabvuma kana kuti varamba but nhau iri kwamuri your attitude towards this issue andirika mm. number one kune chinhu chinonzi bitterness mm. chinonzi bitterness chekuti mune mhosva dzamiinadzo naamai ndokubva chakura mamuri chokuva nenduru chaivo naamai now bitterness iri dangerous pakuti haisi kudya tete kana amai iri kudya imimi you are dying inside slowly and slowly kusvika mava um, a beast wamuri kutaura kuti they turned me into a beast uh, yeah, and that's exactly. bitterness mm. saka ari kukuvara havasisiri amai havasisiri tete havasiri ani ndiwe munhu asisiri na progress mulife havasiri na tete anani ndiwe saka for you to move on is to release them how do you release them now chi chi chi uh, chi accepta mabiblical principles of overcoming this situation ndo pane nyaya yangu inini wagara naamai amai varamba ucharamba here wakabatirira pamuuyi uchiti amai vangu amai vangu ndo pane nyaya nawo haisi pakuti nda kuona amai nawo iri pauri iwe amai havana mhosva ndiwe one mhosva the moment if you don't heal yourself from this thing you are dying
I understand that. I, I like silence yamatoita because mm. ndabata panongoyi mm. i like that saka ndopane mubvunzo wangu hamuna kubata pabvunzi randaita ore mm. amai vagara varamba vati handizvizive ana tete vati uri kunyepa what is the way forward for you not for them not for your mother mm. for you ndopandapindura ndikati zvavanenge vataura amai vangu ndichatangira ipapo pavane zvavanenge vataura asi chikonzero vanacho asi chinzwaka ndobvabvunza natete vakati komatigare panapa imi muchiziva kuti ndingadai ndaenda kunoona amai handina kutambisa nguva eh. shehapana anga aripo fohanditika hapana munhu aripo ndoti ndikati indo hama iripo handitika mm. saka vondobira navo ndivanani handitika mm. ndatsvaga zano open the issue kumunhu wese handitika mm. anokwanisa kundibetsera ondibetsera because hapana nobody is there for me all right fine baba t i think saka ndina kutambisa nguva i think pane nyaya yedu eh, ningi pastor mm. nyaya yakatanga eh, ari maproblems mm. eh, tichitarisa kunyanya kuuya kwakaita muroora mhuri ende nyaya payakauya mm. yanga iri nyaya yekuti vanhu problem yavasangana nayo muroora anenge asiri kutambirika zvakanaka mumhuri mm. anditika mm. saka tichiramba tichitaura tichidzika nenyaya tichifamba tichitaura ndo papedzesera pazobuda pane mudzi wenyaya uri kutaurwa mm. nababa t e tazofamba tikafamba tikafamba kusvika pane mudzi wenyaya uri kuita sei mm. uri kutaura nababa t mm. fine we've been talking for all these weeks tichitaura tichitaura nhasi mm. ndo paachizosvika pakutaura pane mudzi pane nyaya yake ende ndofunga sekutaura kwazvaitwa kuti nyaya iyi you said even your wife you did not even tell anditi yanga iri nyaya yange isingazikani even nemukadzi wake

bata makadaro tete bata wakadaro handimaona kuti mazuva ndataura are confirmed yeah. the problem is not the mother the problem is him we, we need to deal with him before we, we rush kukwira mabhazi kuenda kumusha nekudi because inzwa kahama yangu what, what, what we are doing now ndezvekudai so you have a life you have a wife and you have a future you have a tomorrow you have a loving wife a, a very wife who loves you now chinzwaka isusu tiri kuti eh, amai tagara navo amai varamba kuona maonero ako handitika mm. amai varamba kupinduka pakuona murora semaonero aunomuita mm. what is the way forward ndakutaura nemi muri vaviri handitika release them pandikuti release them handisi kuti chibvai maramba vabereki aa ndokuti chiadoptai nyaya yatakambokurukura inonzi najesu kana muvengi akakurova dama rekurudyi iwe mupere kupi rokuri kuboshwe zvikanzi famba neni mamaira matanhatu famba neye mana kana maka akawanda ukakumbirwa bhachi rimwe chete mupe matatu imimi mukararama what im happy about muri vanhu vanonamata mukangorarama a closed life in christ yonomanifesta in love outside regardless of what they are doing kana zvinhu zvavari kuita mm. kunyange vakabata mishonga yakadikana iri yavari kubata hazvigoni kukukundai makundiswa neropa rajesu pamunobuda mumavazhe hamubude muchidada nokuti hamusi makunda ndijesu mm. akukundisai munobuda makatakura rudo nekuti mangwana muchada kuti amai venyu kana vachibata zvechokwadi mishonga kana vakakutadzira zvavao zvavari kutaura vagozoti jesu waunonamata ndamuona pahunhu neattitude yako mm. in this issue mm. saka the issue is not about the mother the issue is about you we need to deal with you and remove you and deliver you from this bitterness because mangwana it will kill you anenge afa ndiani wauraya iwewe wakuvadza adzimai vako nevana vari muchiuno vangadai vaita ana chiremba mune ramangwana wauraya the whole dynasty yezvanga zvakarongwa namwari kuna vamusindo and how because of bitterness but as we are speaking right now pane kuurawa here kunopfuura kwandakaitwa hauna kuurawa kandida kundidzike newe hakusi kuurawa iwe unonamata tete ndakuda kudzikisa kecho ngatibatei tenzi jesu kristu
ngatichibatei tenzi jesu kristu wamunoparidza mm. kristu ndiye akasika zvisikwa ouya panyika oturikwa padanda nezvisikwa zvaakasika anditi kristu akarambwa nevaakaumba mm. iye ndokubva ati kana zvakadai pamuti munyoro ko kuzoti wakaoma saka ukaverenga hebrews pane painoti matimayedzwa here kusvika pakudeura ropa hakuna ati adeura ropa pakati penyu but chisa mati maedzwa here kusvika pakudeura ropa saka nyaya dzako kuna mwari idikidiki ana jobho vakatambura kuita maronda mwari achikuza ari kudenga waone here murandu wangu jobho waone here murandu wangu jobho vana vakaparara pfuma ikapara iye akaita maronda paairara ndo paaiitira zvaaiita ipapo but wakakunda ini ndopambe kuti the attitude that you have now we need to deal with it now kuti tiite progress panyaya nekuti ukaramba uchiona uri uri kutambudzwa uri kutambudzwa uri kutambudzwa for sure zvinomanifesta otambudzwa maguma azvo ndo mazuva awamanifesta kutaura ndakuzviuraya mm. satani obva afara mati ahwina ndopandaikudza mai msinotika do you want to quit what god has given you marriage iyi munoziva mapast relationships enyu aingoti one year aenda one year but mane five years you've achieved you guys you love each other
hamugone kuti musiye marriage iyi because of these issues rather let's adopt an attitude inohealer these things rather than quitting this thing nopane nyayamufundisitokutanga ringai ndidai nendidai ndipindure zvitaura namufundisi mm. i'm taking each and every word rainekutaura ndinorigamuchira zvakanyaya Thank you. but pamuri kunzwa ndichinotaura handiti ndiri kuti chimiro chazvo ike zvino patinongedzwa vanhu vasiri ivo vasina chavakaita mm. like mukatarira iam the one aunza mukadzi mufemiri mm. handitika mm. but pane munhu ari kutonosvika kunodonongodza nekunoshora mawiri aita achiti pakwai pane munhu yet is a lie handitika pane munhu akuisa mukadzi wangu muissue iyoyo yet she is not part, part of the issue apo right. i think we've, we've then pane vanhu vari kupinda vachiti isusu tanopinzwa munyaya mapindiro avanoita munyaya handitika mm. ndeekunoti ivo ndo vanozvipinza munyaya kutoti vanopinzwa munyaya pandiri kutaura zvemasisters mukatara my sister pandakamumenjena uyu mm. ndakamumenjena ndichiti pane hanzvadzi yangu hombe wandaka approach kuti ndigadzirisewo nauyookay babati right mit i think to conclude this tichangoramba tichingotenderera right to conclude this mit wanzwa shoko rataurwa nemurume wako warinzwa here eh, ndazvinzwa what do you have to say kutaura chokwadika eh, eh, okay if he says he's going to take his life yeah
for now handina chandogona kumisa kuti veduweka ndarwadziwa aiwa apa tiri kuti inzwa ngatimbosiya zvimwe zvese izvi ngatitaurapamingagona kuti ndoda murume uyu eh. ndogara naye tingori t mukaempire kedu tega tingori t pasina mai pasina baba vagonzi vatambura vari kumushoko ndakagara ndosaka ndiri kukudza kuti from the word gona ndiri ngori mutoto mumereji ndaiva muchoto mekuti ndikatanga grocery aito nditi watengerei ndanda kuita zvekusinika things there chero hembe ndaisinika things there chero blanket rakachemerwa re i had to buy the blanket nekuti ndaiziva kuti still i need the blessing yavo mumarriage muno zvino kana mai vacho vandiri kusafira futi ndichivaitira zvakanaka ndichinzi usaite vandipandukira saizvozvo ndochigarira chii allright so youare pitting because of uh, amai amai havasi kunzwisisa kuti ndiri zvakandimirirawo sei kuvada kwandinotoita havasi kutonzwisisa kuti ndikutozvikwachurawo
eh, chete natete right we thought we were going to conclude this show today anyway we are concluding it today but behind the scenes hatisi kuzomira e, behind the scenes ticharamba tichitaura nababa t ticharamba tichitaura namakoti tete ticharamba tichikubatai ende hatisi kuzosiya nyaya yekusvika zvanaka ticha kana vana sekuru Tinovatsvaga tichavabata ana sekuru. Vana mama tichanovatsvaga tichavabata. Izvi zvese tichazozvita behind the scenes tichinyatsonzwa ende tichazodzoka kumaviewers edu tichivaudza kuti nyaya dziri kufamba sei kana kuti zviri kufamba sei but chinangwa ndechekuti tinoda kuona a happy ending not only kwavari ava parelationship yavo tiri kutaura relationship yemhuri yeah. e, kunyanya relationship yababa tina mai vavo mm. ndo inokosha kumwe kweso kuti ngangotiwo hedu kana kuti but ava namai vavo ndo patikuda kunyanyosimbisisa kuona of which yes mai vakataura we cannot do that between my mama nababa t zvaakutoibva ivo amai pacha vakatotaura kuti inini nyaya yandiipedzi ndega hama dzangu dzinofanira kunge dzine chekutaura saka which means hama idzodzo dzamhama dziri kufanira kutsvagwa dziri kufanira kuonekwa tonzwa toona kuti nyaya iyi kana kuti kana pane mhosva kana pane chii zvakaparwa zvinopera sei pastor your last words thank you for that uh, ndofunga uh, kuti maita basa nyaya iri da kuti tive moaisi kuperera pani mm. but uh, ndiri kufara nekuti patasvikapa already solution yakuda ichionekwa kuti this is the way to, to go mm. tinogona ku tatsonge taiti vari kuitisana nharo its normal mm. but i know inside of their hearts mm. they have a conviction mm-hmm. kuti nyaya iyi iri kufanira kufamba yakadai mm. saka ndichangoda kuti ndikurudzire vana tete kuti tisaore mwoyo panyaya iyi nekuti ukama ndichikurudzira zvekare baba musindo namai musindo ndafarira mashoko eh, ndafarira mashoko avataura vakati andigone kuita roo rwedu mukaisland eh, ini samufundisi ndo pandiri kudzoka pani torit kana zvadaro ngatichiadopte another attitude now mm. unoita kuti tisararame tiri muisland but at the same time tichiexhibita matrides ekukunda but ndinotenda overall nekuti nyaya iyi patasvika panapa ini ndiri kufara considering nekwayabva mm-hmm. because mwari vatendera kuti tive ne a way out of this issue mm-hmm. and im very positive kuti will come back again kuvateveri venyaya iyi tichivaudza nokuvaratidza umbowo nekuti mwari wakatirwira mm-hmm. panyaya yemhuri baba tindupa two minutes ya ini chandoda kutaura ndechekuda isotete two minutes ndiri kuti mamiriro akaita nyaya iyi chekutanga chikumbiro chandiinacho ndechekuti handidi munhu anouya kwandiri akamirira amai asiri amai if you if my sisters they want to get into this issue ngavauye vakazvimirira as my sisters tomira sevana vasauye vakamirira vana amai then this issue ngavabudise mudzimai wangu out of this issue vasapomere munhu asina chaakaita pane izvizvi yeti munhu anga akatakura vabereki vangu mutoro zvavanogona kupupura ivo nemuromo yavo then munhu akazonouya achinoda kunotaura nezverelationship yangu yaasingazivi nezvazvo that will be very wrong masisters angu kana vachida or whoever be it a brother a relative whoever anoda kunzwisisa nezveishu ngauye akazvimirira asi yakabereka zita remumwe munhu anouya akazvimirira panga patinogara munhu akada kuuya ngaauye achida kutaura neni but come in peace come in peace that my, is my request usauye kuzovhiringidza zvinhu bvunza kana unotoda kubvunza then explain to you kutoti vanhu vanomhanyira kunoti kunoripwa kunoita sei yet haisati tatotaura ishu the main problem asi atatotaura the main problem anoda kuuya kutaura nezvenyaya iyi ngaauye titaure anoda kundifonera ngaandifonere totaura but the main issue ndiri kuipedza ndichida iso nyaya iri pakati pamama vangu namai vangu ini naamai vangu tikagadzirisana nyaya yese inopera
so you need to confront your mother I need you to have talk questions to my mom.
or you need to talk to your mother vane zvinhu zvavanofanira kundidavira

Right. As you know, patiri kuti make it or break it haino kubva patakatanga jeni tese muinesu tichitevera tichifamba tese tichinzwa tichienda kumusha tichitsvagawo vanhu vavari involved as well tichitaurawo navo nemo muchitipowo pfungwa dzenyu e, i think patime yese iyi e, Eh, baba t was also undergoing macounseling sessions eh, achibatsirwawo nevanhu vakasiyana siyana we are talking of pastor eh, vatinavo pano pastor elijah motowashe at the same time eh, vari marriage counselor the reason why takafunga kuinvolva counselor ari pastor as well e, nyaya dzakawanda dzadziri kuitika pano most of e, nyaya dzacho e, vakawanda e, munobvumirana neni tati kuti nyaya idzi dziri spiritual so that's why we thought kuti no we need to engage a pastor as well of course we spoke to other counselors we are talking of um, a clinical family therapist we are talking of uh, ma psychologists uh, they've all been helping they've all been trying to help saka anyway pastor makadi tinofara makadi tiripo baba t
haiwe seka mani ah, nyaya yekungoti tipira face yekuti tyisa ka ya toziva rwendo rwarusiri nyore uru Yeah, that's true.
Eh, I was I was hoping kuti patinozosvika nhasi patiri kuita final episode. Mm. Baba ti unenge uchikwanisa kumbo kumbonyevenukawo kumboitawo masira right chinzwa hapana hama yako pano eh, isusu titoriwo vatorwa tatongopindirawo munyaya yako saka patati kuchipedzisa nyaya iyi patiri kuti make it or break it eh, inyaya yekumeka kana kubreaka weare talking of a relationship eh, and in this case it's a relationship between you and your mom andite yes. right Saka ndakupa mukana wekuti unge uchitaura pastor. Right. Kubva patatanga. I know eh, maita mazuva akawanda mahours akawanda dzimwe hondo dzacho hatina kukwanisa kana kutombodzunza pachirongwa chino zvaazvichitika behind the scenes how has this journey been
ndinotenda nemukana uye regai ndigamuchire hama yangu iyi thank you makakuitirei zvakanaka mm. eh, tinotenda i know god
yes i know god is, is, is working on you and to be, to be honest i've seen a lot of improvement From the time we, we started engaging na, na baba Musindo pamwe chete namai Musindo though we should agree kuti their particular case was quite complicated. Oh yeah.
Like I think I've said it kuti I think mamakore andagara ini tichiita basa iri mm. asi anamboona nyaya iri complicated sei this has been the most complicated case I've yeah. ever dealt with. Yeah, you can say that again. Yatimanikidza kuvhura dzimwe hmm. pombi oh, kuti tibatsirane hama because our goal is to win a, oh, a brother eh, kusiri kungonzi tawina hama bedzi asi tawina neukama which is maybe the, the primary core of this, of this program yeah. pari kunzi bracket apa zvimwe tinozogona kuenda kubracket but hadzisi dzoshungu hmm. dzechirongwa hmm. dzakanyanyaunganira pamekita hmm. which is what i feel kuti a step that we are taking the lord will, will allow us to, to reach to that level okay. but kubva tichitanga kusvika patasvika I've seen a very positive breakthrough. Why? Because personally baba Musindo vane zvinhu zvandinotenda kuti vakatanga kudiscover as we were discussing. Chanda nino chandinodira baba Musindo ndechinoti munhu anoziva Mwari. Saka our journey was not that difficult. Nekuti taiti tikatokoterana mavhesi wese wopfungwa yangu ndova ine pfungwa yangu semapa actually that's why i said no mm. an ordinary person kuti utange kukanzela nemunhu yeah. ari pastor yeah. anonyatsoziva bhaibheri yeah. ukada kuti uti chakati anenge achingorova counter yeah. that's why i said no maybe yeah. mimo ano muri two need kupedzerana yeah a good example mm -hmm. we, we went to the bible pacase pa ye relationship yemwana nemubereki yeah.

eh, inoti idai vabereki venyu munashe saka in his view eh, vaiti ko kana asiri munashe ndomudii achibatabata achidi achidi mm. yes mm. and i couldn't argue much on him but i just allowed him to read the scriptures further nekuti verse 2 inozoti remekedza baba naamai kuti makore ako awedzerwe panyika then i had to allow him to see my view mm. yekuti vabereki vari in dimensions kune mubereki munashe mm-hmm. seni mufundisi ndiri mubereki wako munashe baba vako vekubereka panyama vanogona kuva mubereki wako munashe kana kusava mubereki munashe but verse 2 mm-hmm. ino braketa everyone now mm. ichiti chiremekedza baba naamai mm-hmm. whether munashe whether musiri munashe respect to your parent is inevitable okay. saka ndinotenda because we, are, we discussed a lot okay. ipapo hatina kuitisana nharo dzakawanda vakapaonawo and chandakadira vamusindo munhu anotya mwari kwazvo uye munhu asinganyare nemamistakes ake which is the reason why he is here i always say kuti vafundisi vakawanda vari mumapako vachitambura vari imomo they are not ready to come out of the shell but this is a unique man nekuti is coming out of the shell achibvumirana nesu abi yake kuti onai varume apa panotambudza panobudiwa sei vari honest to his feelings which makes him an easy person to deal with nekuti haavige mafeelings anomaburitsa yes no okay. which is what i like about eh, baba msindo is honest to his feelings ndofunga kune vanhu vari kuteera program munozoona kuti paanenge achitoti apa ndichada ndichada paari kuti ndinoda ndinoda is clear hanyepe hanyepe that is an honest guy uye ari easy to deal with unlike munhu wekuti pari pamunobvumbira kuti apedzerana mozongonzwa pafoni kana newspaper kunzi adai adai adai which is a different guy okay. so uh, i have a lot to say yeah. but in, in short

he loves the wife you see now but uh, taibatsirana tichiti remember kuti mudzimai wo ane maonero ake iwo nemaonero ako panodawo malimits only god can be loved to that extent oh, yeah. nekuti munhu munhu bhaibheri roti yeah. trust nobody yeah. even naari mumachira chai chai mm. vimba namwari kwete nemunhu yeah. you see now saka that's first thing and another thing his wife loves him back oh, yeah. the only That's... issue ndeyekuti eh, ndoda uh, kutaura chinhu ichi kune vari kundinzwa mm. eh, maybe chingabatsire vamwe mm -hmm. mamarriages ane maatax ari jewel okay. they are mainternal attacks okay. Mm-hmm. nemaexternal attacks now here is what happens when a marriage is bonded internally it does not escape an external attack. So there are two dimensions of temptations in every relationship, internally and externally. externally. When you are strong externally, mm. get ready for an attack internally. internally. And when you are strong internally, get ready for an attack externally. externally. kana achiti externally ndikuti kune hama idzi dzamunoswera nadzo mm-hmm. kana achiti internally ndikutaura murimi pamwe chete

Salvation does not come from the repentance of his mother but from his attitude. If he can twist his attitude towards the mother and exhibit love regardless and stand in prayer then he is healed from that particular situation. So in short, ndichibatsira nevamwe vari musituation dzakadai dzakaoma kana kuti dziri nani

kuti ari evil towards you so if you are bitter iye haasi kudyiwa because ari normal zvaatori izvi mm. iwe ndorudyi iwe ndowaakufa ndouri kupera waakupera mhm. so what you do you release that person when you release that person uri kumunyima a room to control your life and emotions you move forward then you exhibit love but your mind must not be captured of their actions when you do that

Pastor Elijah Motowashe pano mashoko amamuri kuudzwa every day zvinhu zvamamuri kutaurirana every day zvinhu zvamamuri ku vari kuedza kuti muzvinzwisise handiti chokwadi right so finally what are we saying nenyaya yedu kubva parwendo rwatafamba tese eh, it has been two months two months muchionana almost every day tichiedza ku, ku zvakawanda zvaitika even behind the scenes mm. zvekuti zvimwe tikada kuzotaura pano ka its really shocking mm. saka tiri kuti chii kupedzesera this is our last show on your case um, sezvakafitaura na napastor mm -hmm. its very true zvinhu zvese zvavataura ichokwadi mm -hmm. eh, uyezve ndinozvinzwisisa mm -hmm. but pane paunosvika pakuti the bedding is now too much for me yeah tofunga ndo zvavisa kuti svike pakadai so mm. then tinotarisa tichiti kana pamagariro edu sevanhu ukaita dambudziko unogona kumhanya uchibvunza hama hama ndibetsereiwo ndiite sei mm. eh, but unfortunately handina vanhu vakaita saivavo muupenyu hmm. ndosaka ndazosvika pakuti no why can't i tell everyone this is what im going through then from there ndichawanawo vanondipawo dzimwe pfungwa dzakasiyana nedzandinadzo kana kuti dzandichakombeya kana kuti dzichasapotawo dzandiinadzo mudambudziko rakadai so chinhu chinonyanya kundirwadza inini ndechekuti amai vangu kusungidzwa kwavakaita ruoko rwangu it was daylight at the age of 13 Vobva vatanga kunditi kweinga watokura vachibata vhudzi remuhapwa mangu. Handinzwisise chiitiko ichocho nanhasi. Harina kuzovhera rakamera zvevhudzi irori kana kuti rakaendepi handizive. Then kuzorara neni at the age of 13 zvinondinetsa nanhasi zvekuti ndikatarira some to a certain extent makuriro acho andakaita kana kutaura vanhu andakakura navo zvine zvazvakatondi affecta handina munhu wandaikwanisa kunge ndichiudza zvinhu zvaindinetsa Alright. ende wese kuti zvazokondinya ndaamu marriage handina marriage yavakasapota ndikatarira she has got a hand on every marriage yandakatempta kuita the first yanga iri mhosva but ndikatara mahandler avakanoita kuti munhu anouya achiti ndine nhumbu in my absence vobva vati kana inini wangouya ndinoenda kumusha kwangu then ini wavo mwana ndochizouya havataure nezvenyaya yayo vane inalifaya orit orit but patiri kutaura nyaya dzese idzi uri kutaura kuti i had no one to tell i didn't have anyone to share how, how, how, how is your relationship nababa wako wakatadzere kusheya nana baba nyaya mm. idzi
baba varipo asi kuti vasimudze musoro handione kusimudza musoro kwababa vangu munhu wekuti ndinorwadzirwa zvakanyanya kana ndakavatarisa ndinonzwa kurwadziwa because he is not playing his role as a father not Why? because he can't do it but i don't know what happened to him and chinhu chandinoziva several times what do you mean kana uchiti you don't know what happened to him handitozvinzwisisi kuti chii chiri kuitika eh, handizivi kuti vane kutya kana kuti vane zvakaitwa pavari kuti vasava the usual himself handizvinzwisisa kudate ende chandinoziva ndechekuti havakwanise kuvhoisa especially maissues anokonzena amai kunyanyanyanya because so many times tichikura he was being abused nevanhu kumusha kwaamai to the extent yekutomborohwa kurohwa zvinhu zvinondirwadza zvinhu zvinondirwadza even up to date kurohwa so many times even ndikanotaura the relationship nevamwe vavanoti so many times vanotochwa at one point hama recent years vaenda kuhospital he wasn't feeling well vapfuura nepane imwe hama yamai yakatanga kuvatukirira pane vanhu
alright okay enough about that e, maybe eish Yeah, ndo mamwe ema problems atiri mm. kutaura kuti zvakawanda zviri kuitika behind the scenes. Yeah. So now what are we saying in conclusion? nenyaya yerelationship yako namai vako mm. from today onwards after all this after mm. all what has been said and done yeah. what are you saying about mm. nyaya wanzwa zvataurwa napasta zvataurwa napasta ndazvinzwisisa but tikanotarisa chimiro chazvakaita am the only boy right now ndikati ndabuda mulife mavo though pastor havana kuti ndibude pastor vari kuti enda unovada vakadaro because you cannot change here yes. but ndiri kuti kuti ndiende ndinovada futi vakadaro mm -hmm. the chances yekuti vandikuvadze ndiri padhuze navo kwete kuti vanondikuvadza zvekundiroya am saying kukanganisa mweya wangu ndokundikuvadza kwandiri kutaura they are so high because vanogona kuramba vachiita zvinhu zvavo inini what was, i thought kuti orit vakandiita zvavakandiita at the age of 13 vakarara nini mm -hmm. but ndaite hawaraite zvakaitika ndapfuura ndabuda mazviri but chakundinetsa ndechekuti zviri kuramba zvichikondina mm. izvozvo ndo zvinhu zvinondinetsa now tikaenda kuvari kuti enda kuhama dzangu unotaura nehama dzangu woapologeza kuhama dzavo mm. ndonoapologeza kuhama dzavo mm. chirudzii chandinonoapologeza kuhama dzavo kwenini wavakakanganisa inini ndichaita sei ivo yavo ndo yakosha stereki yekuti inoda kuti ndiende kuhama dzavo hama dzavo dzandinoziva kuti hadzina any positive contribution yadzinounza mukati meupenyu hwangu except misery alright hmm. saka wangu wafunga kuita sei nai baba tivo
munhu wandinorwadzirwa moyo zvakanyanya kutaura chokwadi ndibaba vangu most of the time pandaienda kumusha ndaienda in support of my father right now kana tinakatara baba vangu munhu amira ari one and anonzwisisa situation yababa vangu kunyanya ndini vanga vane mabrothers avo he lost two of the brothers and the one of the brothers vanenge ari kure navo so kungoreva kuti panguva yandenge ndiri kure navo munhu angoriwo munhu akafa nemunhu ari musango to me is like munhu ari musango Alright.
Let's talk about your relationship na mama. Then toenda pa relationship pa relationship yangu na pa relationship yangu na amai. Mm. Par par kundiombera.

you are forgiving him
panooma handizive the best way to solve it i expect kuti zvinhu zviro zvavari kuita ka vangoregedza then tingorarama sevanhu ndosaka maiona ndichini sister paipa kuti ndaida kuti nditaure naivo vondiudza the reason yavari kuzviitira kuti maybe pamwe tinogona kubetserana pamwe munhu ari mudambudziko kudai togona kubetserana
kana kuti vari kuita zvinhu zvavo nemwoyo wavo wese ndosaka ndaiti i just final talk now eh, isiri mhosva yavo ndiro zvandiri ku ah, i cannot say vari kuita vaisiri mhosva yavo vanozvida zvinhu zvavo zvavari kuita because dai vanga vasingazvide ka she knows a lot about life yandinorarama ini mwana wavo ende vakaona tichimira nevanhu vakawanda vange vane matambudziko vo akatosiyana zvavanoziva vakatomborifeyawo vamwe vanhu ndo zvinhu zvinondinetsa kuti imi muri kuti mune dambudziko komadii manoona vana vangu saka chinondinetsa ndechekuti kuti nditi zvinhu zvavasingazive zvinhu zvavanoita vasingadi handikwanise kuvajajira ipapo ndosaka ndaiti i need a final talk navo ndotaura navo ndogara navo pasi then we make a way forward ini naiwo the two of us because right now tikamhanya kunoyovhovha vamwe vanhu ava ka wes vanhu vari kunyaya kunetsekanetiiremember patakaenda kumusha paya we asked her makakanganisirwa chii vakataura saka munoda kuti nyaya ipere she insisted kuti unoenda unoona hama dzavo ivo pachavo she, she can't talk to you alone arikuda hama dzavo dzive ndidzo dzinotaura fine yacho kuti ndeichii now its me ndichivaripa handirambe kuvaripa inini handiti mm. but ndichivaripa towards what ko inini zvavakandiita ndopari kundinetsa kuti ivo ndovonomhanya kuti ndonoripa ndaaccepta mhosva handiti saka zvavakandiita she will continue doing that because kutokwanisa kunamata kwandakaita inyaya yekuti ndai ndakwanisa kuvaregera ndaavaregi zvakaitika zvavakaita kwandiri the age of 13 ameno nditi zvozorega ndichisiya zvakadaro but now ndiri kuona its a continuation zvangosiyana uniform vakazviita palife navo vakuuya vachindiataka vachiita sei handikwanise kuita bonde nemukadzi pandiri panapa saka ndoenda here shuwa ndonogara nemunhu akadaro ndomuti sorry ini nyatsoziva kuti ndo zvaari kundiita izvi
right i remember the last time we spoke to your wife uh, she is now blaming herself kuti kuuya kwandakaita mufamily umo uh, maybe ndozvokonzeresa maybe ndikambosuduruka uh, pamwe zvinoita right uh,

hona upenyu hunoda kudai hunoda kudai so now ndamira ndakunamata and there ndisani pandi kuti vari kundikakatira pasi pandoda kuenda step forward continue praying yeah, and try and forgive pane mm, yeah. okay remember it's not only us here yeah. our followers as well yeah. i read every comment yakatumirwa yeah. yeah. vakawanda they were saying mm. eh, baba t

zvine danger kwandiri inini vese ndendaita munhu wese azvionekwavari
I have to talk to her. Then she explains to me why is she doing that. All right, Tete.
Okay. Sorry for for coming in. Mm. Chandinoda mm. pane hama yatiri kutaura nayo mm. ari kuramba chidzokorodza mazwi kuti eh, ndinonamata mm-hmm. ndinonamata mm. now that means it's easy for us to deal with him pakuti our example in Christian life is the Lord Jesus Christ. Yes. Right.
Ngatitorei upenyu hwavo tonopfekanidza newashe mm -hmm. Jesu mm -hmm. tobuda nesolution. Mm -hmm. Jesu achiuya panyika achirembedzwa pa, padanda paCalvary mm -hmm. aitambudzwa nezvisikwa zvaakasika mm -hmm. achiuya panyika ari kuvinga kuzoregerera kutadza kwezvisikwa zvaakasika vangadai vakanokumbira ruregerero tisu asi iye unouya achiti varegererei saka in the spirit kandi chitaura zvinhu zvemaspiritual dynamics there's a time whereby you have to act as a fool in order to win the battle those are spiritual dynamics no wonder why ishe jesu nguva zhinji anodzidzisa ukarohwa mbama kuru boshwe dama mupe rwerudyi anoti mukada vanokudai mafanana navari pembi asi idai vanokuvenga those tools ndo dziri kurambwa nehamai those are funny tools mm. matools ekuti even in the world of religion they are stupid mm. kuti uri kuti munhu ari kukuroya ndowodzoko unonzi mude munhu iyeye and you see now and, and, and that is the greatest weapon to win battles That's the weapon that if the whole world can say yes to that weapon, all the wars, all the civil wars, all the confusions will end there and there. But the turusi rekuti kana andivenga ngave pano tipedzerane kusvikira abvuma kuti ndiye akaipa ndo rakonzera hondo dzitsve munyika yese dzamuri kuona dzehondo dziri kutsva ndedzekutarisana tooth to tooth ngatipedzerani but jesu unoti kudii unoti amai pawasvika apa wakuvara ndiwe now adopt those tools when those tools are adopted waconfusa muvengi wako then you kneel with your knees you pray you guard your life from any evil by prayer and that is the solution ndosaka ndiri kuramba tichiti ngatinyengetedzei amai igone kuona that, that way nokuti ikaramba iri pairi papa tinodzoka futi next year nesame program tine same person tine munhu wa mm. actually inini what i was worried about pastor mm. eh, baba tia remember after that incident eh, i the time i took time talking to your wife mm. eh, eh, ndichibvunza kuti musi yamakafamba mushe here mm.

Boys, munozati regai nditaure ndichida itete. Zviri kutaurwa namufundisi handitika. Mm. Ichokwadi ndinozviziva, ndinozvi accepta. Handiti? But muri kunzwa chiri kundirwadza pa this particular situation. Mm. Aisi kuti yatangira pandiri, handiti? Mm. Abuse iyi yatangira pana baba vangu. Handitika? Right. yatangira pana baba vangu
yasiya baba vangu ari munhu ava exposed anditika saka now am no longer fighting a battle for myself alone ndiri kufighta a battle for my father and myself kuti for how long anditika shall you continue to suffer in the hands of the same people anditi ndinonzwisisa hondo ndedzajehovha haasi maphysical office maspiritual office anditi but the extend yacho kwazviri ndozvinyarara kusvika rini

pa physical jesus is there because saying that pinda nda interjecta that way eh ndoda kuti vanhu vanzwe kuti the pillar of our strength is the lord jesus why nekuti mukadzi anogona kusakusiya pakuti handichakuda anogona kumuka akafa nerufu rwamwari suppose hamukuwaka foni rwamwari suppose ari kufamba murudarohapanaanga rwamwari aiwa rufu chinhu chandinonzwisisa mm. murawo wamwari handiti mm. unoitika panguva dzinodiwa namwari mm. handitika kana dzakatarwa namwari thats fine kana aenda nenzira yekunzi aenda ndimwari vazvitendera handina zvandinogona kuzviita handiti but ino pane zvinhu zvakawanda zvekuti kana tichitaura unotaura zvimwe unotisiyei mm. handiti mm. but kwanza munhu achitaura kuti munhu uyu is a pill of my strength handiti ka chaari kuzama kubudisa hasi kuti am not saying ari pamusoro pajesu mm. handiti but ndiri kuti kuti ndizive jesu vacho ka ndiye handiti ka uye zvekuti nhasiwo ndinge ndiri zvandiri panapa ndiye kana tichiti nhasi kunenge ndiri zvandiri asi anondipa mweya wekufema mm. but kumoda munhu kunokosha mm. handiti zvakafanana nekuti nhasi uno kuti tinge tiri pano handiti ka mufundisi makati hama yangu iya tigare pasi titaure mm. tione kuti chii saka we have played a very crucial role handiti kuti tinge tiri patiri pano saka ndikati kuti tinge tiri pandiri nhasi ndimufundisi handisi kuti mwari havapo but ndiri kutina accepta namwari avashandisa kuti tinge tiri panapa ndo zvandiri kutaura pamudzimai wangu tikanotarisa the role yaanoplayer even in their lives vakadaro vachiita zvavanoita handiti andiratidza kuti kuna mwari vanonamatwa uye zvemwari vakanaka because irrespective of the hardships dzatasangana nadzo handiti shes went on to love them setting example setting a pace for me handiti yandinove yandiri kuona ende ndo yaita kuti nditsve pasi pemwoyo kuti vanhu ava but with all the effort that he is putting with all the effort yavari kuita havana kana chavari kuaccepta chavo its a continuous attack handiti inova yandinogamuchira shoko ramwari kuti fara ufarisisi kana vachikuvenga nekuda kwangu handiti ndinozviziva ndinozvinzwisisa but ndiri kuti pamararamiro atinoita tosvika rini tichiita kunge tichiita chamuhwande hwande nezvinhu zvokuti tinogona sakwanisa kugarisana kugara pasi totaura handiti okay. amai chii chiri kukunetsai handiti maybe she will say so, it. So in kana varamba then i will take it from there kuti ah, orit varamba orit saka zvavaramba orit let me practice zvandinonzwisisa inini because ivo varamba kupractice kuita sei I, I mean kuti kutaura now then inda kunopractice shoko ramwari rinonditi chii rinonditi ida munhu akadaro handiti mm. kana ukada anokudaut ndiri kuti wakusimuka kuenda kunotsvaga amai wochinoti vaexplain zvese mm. vapindure mibvunzo yese yauinayo ya vanofanira kundipindura
what if she doesn't then okay, like remember we went kumusha pepa handi eh. ende ndikanyatsobvunza feya feya wakagara apa ivo vakagara apa mm. ndikabvunza mune chigumbu here vakataura nyaya yegumbezi anditya mm. asi paiva yaremember tichienda tichikupika muroti papa negumbezi rakabatwa kapai mm. anditya mm. vakataura nyaya yegumbezi and then vakataura nyaya yekuti makavananga uroyi muri kuvati ndo vari kudya vana venyu chichichichi and all mm. anditya mm. eh, but still what if i asked still after all that kuti saka mochiita sei kana kuti imi mochiita sei kuti amai vakuregerei but she still insisted enda munoona hama dzangu ini ndichinhu chandinoshanda nacho and its obvious maybe shes going to say that even if ukaenda ukada kuvawana vari vega mm, kuti mutaurirane muri two vachabva vati hama dzangu amnogona say anything pasina hama dzangu inini zvandiri kungotevedzera mukati rastep yandiri kungotevedzera ndozvitora shoko ramwari shoko ramwari rinoti kana maita dambudziko kana kusawirana nomumwe wako enda naye ugare pasi umuonese pamusiri kunzwisisana kana zvaramba roti titsvaga imuyananisi saka ndo step yandiri kungotora ini nokuti no ike zvino ndikangotindikumusha ndo zvataedza kunoita exactly eh, kuti tinzwe kuti chii exactly mm. ya eh, sorry to that zviri kuitika ka ndezvekudai so eh, matthew chapter 15 yamakota ndiri kufunga kuti ndo yamakatopfuura yeah. pakuti nyaya yaina kutanga kuitika tavamo muupenyu wenyu mm -hmm. yaiitika maitombopindurana naamai mhm. muchitomboudzawo pfungwa dzenyu amai mhm. handiti mm -hmm. vachiramba kunzwisisa mhm. kusvika mm -hmm. tabuda manje taamujekerere nevanhu mm -hmm. kutsvaga muyananisi kwatiri kuita mm -hmm. zvino zvatatenderwa namwari kuti tipinde savayananisi tadzoka pakuti kuyananisa kwese kwataita uku munoona sei uye makufungei ndopane mubvunzo wani wawatete tilde now imi ndokuti no ini chandiri kuda ndechekuti ndiwane nguva namai inova nguva yamakatobhowana ikanzi eh, pari kuda kuripwa handiti ka Kuti tichitenda kuti zvichida yamuri kutaura nguva yamunoda kuti muwane naamai pada ichawanikwa yekuti mutaure pasina zvakambotaurwa zvekuripa yawanikwa nguva iyoyo ndopanzi natete amai varamba vachiramba imi mukati no ndichango exercisa zviri kutaurwa neshoko rani ramwari kana ndakakuteererai zvakanaka kureva kuti zvatakurukura tese izvi mm. tanzwisisana because the conclusion of the matter ndeyekuti eh, amai vakasatendeuka the issue now is not on the mother its on you ndopandi kuramba ndichidzokorodza ndichida kuti mupabate mupanzwisisisa yeah, the issue is no longer on the mother but it is on you saka shungu dzedu ndedzekuti eh, patinokurelishai tikurelishei isusu nevari kufollowa nyaya hmm. vasure of your motives yes. and exactly what youare going to live your life yes, yeah. do ndizvozvo ndo pandiri kudzoka ini ndichiti mataurira atanga tiri kunoita handitika mm. zvimwe zvezvinhu zvanga zvichiitika muupenyu hwangu handitika mm. amai vangu vanga vachifunga kuti handizvizive ora mapanzwa saka zvavanga vachifunga kuti handizvizive e ndakanotaura navo direct mm. vaingozobudisa still shoko ravari kubudisa rokuti wandinanga but pasina pandavananga because ndikataura kutaura kwese kwataita handifungi kuti pane pandakati amai vangu muroi handina pandakataura shoko rokuti amai vangu muroi but ndakataura zvavakaita muupenyu hwangu nezvavari kuita okay zvauri kufunga kuti va vasingafungi kuti uri kuzviziva chii inyaya yevhudzi mako nyaya yevhudzimapwa nyaya yekurana neni kwavakaita the age of 13 zvinhu zvekuti ivo anofunga kuti handina handizvizivi iye kutadza kuita bonde kwandiri kuita nemudzimai wangu i cannot hide kuti she is a hand on it because ndikatarisa havana marriage yavangu yavaenda vachinotsigira but instead vanofaita kuiparadza for a common cause yekuti Ivo vanoclaima kuti ini ndiri murume wavo, saka ari kuuya ari kuinda pabarika navo.
All right, Baba T. Mm. So what are we saying here in conclusion? Ndozvandiri kuti inini kana ndikaenda ndikanotaura naamai vangu. All right. Now va, I believe vakuziva kuti zvavari kuita kana zvavakandiita ndinozviziva nendangariro dzangu zvakakwana nawo ndikachinotaura nawo zvavachabudisa mavari ivo nenyaya yekuti inini ndoda kupfuurira mberi ndichirarama handiti ndatiraya kuyanana navo ndatiraya kuvaonesa kuti vasiye kana vachida kusiya kana vasingadi at the same time handikwanisi kubata shamhu ndovatiregedza Mm. but inini chandinoita kuti ndinodzokera kuna mwari vakandisika like zvikutaura namufundisi mm. mwari vo vamuyananisi wangu ndava ndo vanondirwira hondo dzangu ndinozvinzwisisa ndoda kungonotaura nawo mm. pathis phase yavaa kuziva kuti zvinhu ndozviziva for every that is happening in my life then from there kana ivo varamba vachimovha ah, ini ndinoenda pana mwari ka mwari ndomuchengeto wangu ndo vanondirwira ndosiya mwari vorwa mabattles aya but we don't want a situation yayo kuti vanozotaurawo futi kuti haana kumbouya kutaura nemi yeah. tichita kunge tavanyimawo futi mukana Alright, inini my, my final question to you now mm. ndeyekuti eh, paunoti wakunonotaura nawo eh, do you feel free zvekuti une rudo rwakanyanya zvekuti kunyange vakaratidza kuti havasi kutendeuka you can just understand them without reacting or muchiri kunzwa kubatikana zvekuti mungade munhu anokuperekedzai pada pangaitike zvimwe ikoko zvisiri zvisina kunaka what is your condition now as you uh, try to engage her
maonero andinozviita munhu anondiperekedza i need munhu anondiperekedza
you still don't trust your temper yeah, yeah.
because mamiro akaita nyaya iyi ndofunga ndandichimenjena chimwe chechinhu kuti makoshere anonoita relationship yangu nevabereki vangu ndeyekuti ndiri mwana mukomana mumwe chete mm. then pane zvinotarisirwa kuti mwana mukoma mwana kana akura ari mukomana pane zvinotarisirwa kuti aite especially the supporting role mm. handiti mm. but supporting role iyoyo inokwanisa kuvapo kana takayanana then kozoita kuti pane imwe condition yekuti ndinogona kungopfuurira pamberi ndoti orit fine irrespective yekuti havandide isusu kutsiva hakusi kwedu handitika handivatsive but ndiri kuvati pane patinogona kutaurirana kusvika the burden will be less kwandiri kana tikataurirana then ndoziva kuti havandide but ndakuita mairo kwavari vasingandide vakadaro thank you anyway ndabvunza ndabatsirika um yeah ini chandiri kufarira is well pastor yeah, yeah. Eh, tone yababa tiko zvino yeah yachinja zvakanyanya pane matauriro avaimboita yeah aya ekutoda kutongoparadza yeah upenyu hwevanhu vese vari involved yeah but ende chandakufarira even last time e, vava nepfungwa dziya dzokuti muri kungonditi mwari kunamata but i've been in this situation for a lo long time mm. ndichinamata ndichitsanya ndichiita asi hapana chachinja mm. but at least im glad now is also referring kuti kana zvakona ndakuchitongomira namwari yeah.
maona yeah. saka um,
ee hazvisati zvaita ende i believe kuti zvinyatsoita kana kuti vahile kuti this bitterness ipere its a process it won't be something chekuti tingati zvichabva zvapera nhasi but at least ini nangu ka i don't know im glad nepatasvika but e, paprogram yes tiri kuti nyaya baba tina maiti tapedzera pano mm. but behind the scenes will yeah. always be watching and yeah. maybe paari kutaura kuti ndichada kuperekedzwa I'm sure we'll make a plan yeah. tovaperekedza we don't know when how but mm. tichavaperekedza yes. and uh, patichavaperekedza pachaitika whatever definitely tichapa mafollowers of this story mm. an update mm. uh -huh. saka baba t do you think this program has helped you patiri kuti make it or break it yeah, baba tatanga kukuonai kusvika nhasi oh by the way vakawanda vava vari ngovhunza kuti ko why musina kuzotaura natete vaya vaya venyuchi kwakazosvika nyuchi mm. remember the last time when we record vaingonzi vari munzira vari kuuya vari kuya vabati vakati vakanganzi haambouye kana mani hapana munhu anomboya and for sure she did not make it the last time aingoti haa ah, tapachivhu taapakati taapakati but she never made it saka mm. uh, zvakangopirwo zvakadaro we couldn't hear her side of the story wanted to give her the opportunity yekuti atiunze kuti chii chakaitika musi wenyuchi gogo admitted kuti ndakadzinzwa but i was too busy kutokunyora nzungu that's why i didn't see chi i didn't see nyuchi but did this program help you program ino yandibesera zvakanyanya mm -hmm. because pandanga ndasvika inini to be honest ndepekuti ndandiri kutarisa maitikiro akaita zvinhu izvi kuti hazvina kunge zvatangira pandiri zvehondo dzerudzi urwu mumhuri medu but zvichibva patingati pacommon source saka ndanga ndakufunga kuti kwana ndasvika inini ndiko kungotevedzera zvakaita vanhu kwekungofunga kuti inini ndinongozvitora nemhuri yangu ndotanga kuzviraramira ndakadaro nemhuri yangu ina mtalking of my family am saying my wife and my kids ndivandatanga kuzviraramira ndakadaro but kubudikidza nekunamata mwoyo wangu wairamba futi uchinzwa mhosva kuti but ava they are your parents ukavasiya futi iwe uriwo unofanirwa wakamira navo zvozodii ende kunamata kwacho hachizova chinhu chinogamuchirika bcause chinhu chinenge chisina meaning but ndichiri pakati pekupishana nepfungwa ndainyanya kukonzida futi kuti ko but muri futi yangu iri immediate because ndikanzara my father is not there for me my mother is not there for me saka inini if i fail to be there for my family immediate family ndie ndava exposer futi semaexposer wanda ndakaitwa saka ndanda kutoindanambe ndafunga funga kuti ini ndongomuva even kutaura kuti kumusha chako chako ndandafunga kuti ha rekedza ndingosiyana nezvako ndingotsvagawo musha wangu for my family toenderera mberi takadaro but kubudikidza neprogramu inoyi ndasvika kupa kubetsereka nokuti no zvazvinoita maproblems anovapo mulife but pamwe pacho ndepekuti vana vanhu varamba vakakusonerera mulife usually since tisingarwi zvedu nenyama but tichirwa nemweya yakaipa ndazonzwisisa kuti no zvinogona kungogadzirisika zvakadaro mukuipa kwazvo imomo zvogona kugadzirisika zvakadaro hmm. okay um, pastor eh, ini chirega inongokutendai nekufamba nesu rwendo rwaa rwakaoma rwendo rune makata rwendo rwaa ruchirwadza dzimwe hondo dzata tichitorwa tiri kuseri uko Eh, zvokuti ndofunga tikatoda kudziburitsa ihondo dzinotogona kutozokanganisa zvakawanda but asi nekuda kwekutungamirwa nemi muchiti gaidha wese wotaura kuti no hongu apa pakakanganiswa asi pane pamwe pokuti chitema ichocho chakanganiswa hatitsvage ijira chena tingofukidza kuti tingokwanisa kuita move on in life e, saka tinoda kungokutendai nekuva nesu paprogramu inoyi